Assalamu aleykum hormatly ildeşler. Bu gün 2020-nji ýylky simpoziumyň soňky hepdesi, bäşinji hepdesine geldik. Gatnaşýanyňyz üçin köp sag boluň. Bu çaka çen näçesine gatnaşyp bilersiňiz, bilemok. Enşalla gowy geçendir we bu günkilerem gyzykly bolarmyka diýip garaşýan özüm-ä sabyrsyzlyk bilen. Onda nesip edenden çykyşlara başlalyň. Birinji çykyşymyz bu gün Doktor Amangeldi Töräýew. Amangeldi Töräýew 2013-nji ýylda Türkiýäniň Middle East Technical University ýa-da ODTÜ, Orta Dow Tehnik Uniwersitetini gutaran. 2015-nji ýylda bolsa iki uniwersitetden magisturasyny alan, ussatlygyny University of

Oksford uniwersitetinde Postdoctoral Research at Engineering Science Department-da researcher bolup, postdoktoral researcher bolup işleýär. Öz iki sany patendi bar, ikisinem birler bilen şeýle edýär, birini alan iki müň on sekizinji ýylda, ikinjisini bolsa intägem tassyklanmagyna garaşýarlar. Ondan daşaram sekiz sany makalasy bar, ylmy žurnallarda çap edilen. Olaryň hem bäşisi birinji awtor, ýalňyşmaýan bolsam, ikisinde birinde ikinji awtor, galanlarynda-da üçünji awtor. We dürli seminarlara we konferensiýalara gatnaşan Amangeldi Töräýewiň bu günki çykyşynyň ady bolsa Elektrik wehikller, elektrik maşynlar we ongoing research progress in the field şol şol ulgamda alnyp barylýan researchlar biz bilen paýlaşmakçy. Amangeldi, köp sag bol, wagt aýryp gatnaşanyň üçin. Sabyrsyzlyk bilen garaşýas çykyşyň alnyna. Aha, bolýar. Köp sag boluň menem çagyranyňyz üçin. Häzir men screen share edeýin. Hawa, şo köp sag boluň gowy introduction üçin. Men häzir elektrik maşynlar barada research etýän. Elektrik maşyn diýse esasy biziň researchimiz ýöne battereýler we şolar şolar üstüne gidende. Soň gysgaça özüm barada aýtsam, men özüm Lebapdan, Halaşdan, soň ODTU-da fizik okadym. Ondan soň aslynda prikolja zat ýagny şundan soň men Şlumbergere işe gitsem mikäm diýip işe tabşyrdym aslynda Ankara gelýärdim. Birinji ekzamenden geçdim zat soň bir dos oglan Aý Ýewropa mastere git Ýewropany gezersiň iki ýyl diýipdi. Soň menem bor diýip tabşyrdym. Soň Erasmus Mundus diýip master programlary bar. Şu hälki diýiş diýişi ýaly aslynda bäş uniwersitetde ýagny Bäş Ýewropaly uniwersitet, galan iki sany external partners. Soň her semestr bir uniwersitete gidip okaýaryn. Soň, meselem, men şul üç uniwersiteti seçdim, ikisi Fransiýada, biri Polşada. Ýöne bäşisinden hem diplomyňy alýaň, ýagny şon ýanagrak zat. Soň, şon ýan soň. Soň master teziň iň, masteriň iň soňky alty aýynda-da daşaryk, meselem, başga bir ýere, ýagny master tez research üçin gidip bilýäň. Men Angliýa Kembridjde eşitdim, şoňa gitdim. Ondan soň onda 6 aý master tezim üstüne işledim, fuel cell üstüne. Ondan soň aslynda şu şoňa gitmezden öň şu University of Picardy-de men tomus staž edipdim-de, şu ýerdäki professor men bilen PhD galjakmy diýip meni. Aý men Angliýada edäýmesem zat diýdim soň. Olam ay bile bile edil tenakil iki üniversitet joint bolup 50-50 prosent yani yarım wagt Angliya yarım wagt Fransiya diýdim. Soň men hem bor diýdim, soň professor Angliýa geldi, indi professor gürleşdi, näme gürleşen näme bilemok. Ýöne umuman şeýdip Alistor diýip European funding alyp, ondan soň şu Lüks üniversitet arasynda PhD etdim 3 ýyllap, ikisi arasynda her her 6 aýdan gatnap ýördüm-de. Ondan soň geçen ýylyň martynda men PhD-mi gutardym. PhD şu diplomy goram, goramdan soňam iki gün soňam Oksforddaky bir professor, biziň ugurda işleýän bir professor mail atdy da şeýle-şeýle, ýagny aslynda köp, ýagny batareýler ugry biraz uly bolsa-da, litium oksygen batareýler ýagny üstünde işleýän adam azrak da, soň köp kişi bir-birini tanaýar, ondan soň O professora men tanýadym, menem ony tanýadym, soň mail atdy. Şeýle-şeýle gutaran bolsaň bära gel, men gurumda postdoc research etseň nähili bol diýip. Menem bor diýip, soň PhD gutaran soň 6 aý töwerek soň e, Angliýada geçen oktýabryň soňundan başlap

Soň asyl biziň näme tema, ýagny elektrik maşynlar, ýöne umuman alaňda renewable energy üstünde meselem näki, näme üçin renewable energiýa gerek? Soň dünýäň temperaturasynyň artmagy diýip global warming-a eşidensiňiz, ýagny dünýäň temperaturasy esasan hem soňky altmyş-ýetmiş ýylda artyp barýar-da, bulam nämeden bolýar? Esasy kontribýutory howaň hapalanmagy, Günden gelýän energiýa, ýerde çykarylýan energiýa. dünýäň ýany şu atmosfera hapalanýar welin daşary çykanokam dünýä gyzyp başlaýar. Meselem bärde ýani CO2 lewelleri soňky näçe ýylda artyşyny görensiňiz. Soň esas meselem bu bu ikinji sagdaky skema meselem soňky 10 müň ýylyň dowamyndaky e, CO2 lewelleri howadaky Görşüňiz ýaly, şeýle gaty artan-da soňky bir birnäçe ýylda. Muňam kän gowulyk getirmejegi belli. Soň häzirki ýaly, meselem, bir problema çyksa, boljak bolansoň, aý, bolýa, üç-dört aý öýde oturalyň zat diýer ýaly ýa-da üç-dört aý, ýagny hiç hili atmosferany hapalamalyň, arassalansyn diýer ýaly däl-de, meselem, NASA-nyň araşdyrmalaryna görä, CO2 üç ýüz ýa-da müň ýyl arasy howada durýar. Şoň üçin biz öňünden aladasyny edip başlamaly. Köp ýurt şoň aladasyny edip başlady. Meselem, şu ýerde käbir sanlar goýdum. Meselem, Ýewropa iki müň otuzdan soň, ýagny nebit gaz bilen, nebit bilen işleýän maşynlaryň çykarylmagyny gadagan etmegi pikirlenýär. Soň köp ýurt şony, ýagny meselem, UK, Frans, Kanada, şoň ýan Meksika da metel 2030-da ýan ýoldaky maşynlaryň 30%-niň elektrik bolmagyny isleýär, ýan köp ýurtlar şoň ýan çek zatlar bar. Umuman, şu umuman alanda 2040-dan soň ýany nebit bilen işleýän maşynlar köp ýerde gadagan edilerdi çykarylmasy. Öňki çykarylanlar belki sürülip biler ýöne täze çykarylmasy gadagan ediler diýip pikir edilýär. Soň bir tipikal ýagny bir normalny elektrik maşyn nähili bolýar? Şeýle batareýler köplenç aşagynda goýulýar. Soň paşti otuz togsan kilowata barabar batareý ululygy güýji bolýar. Ýagny muň kän manysy bolman biler käbir kişä. Ýöne umuman aýdanda bäş ýüz kilograma ýakyn batareý bolýardy maşynda. Soň bir iki sagat çarj doly çarj etmek üçin zarýad bermek üçin bir iki sagat alýar. ýüz elli, bäş ýüz elli kilometr arasy, ýagny gidip bilýär bir zarýadda. Indi bärde ýan uly uly aralykladyr, meselem, käbir firmalaryň köpräk, meselem, bäş ýüz, dört ýüz, käbir firmalaryňky, meselem, kiçiräk, ýagny, meselem, ýüz elli, iki ýüz kilometr gidip bilýär. Soň diňe batareýniň bahasy hem, ýagny alty müň, on bäş müň dollar arasy üýtgeýär. Soň, meselem, Tesla-nyň çykarýan maşynlarynda esasan hem şun ýany, ýagny on sekiz altmyş bäş nol diýip batareýa onýa göwrümde saýzy. Ondan soň paşti dört müň sekiz müň arasy şun ýany batareýalar bolýar. Ondan soň biz ýöne meselem şun ýany batareýa ýasadyk, ýöne köplenç biz laboratoriýada research edemizde şeýle kiçijik meselem 10 milligramlyk gatlyk batareýa ýasap, şoň üstüne dene ýetýäs-de eksperimentasiýa etýäs. Bir batareý nähili nähili işleýär? Tipikal meselem şul lithium cobalt oxide, ýagny telefonlarda, laptoplarda bar batareýleriň 90 prosenti töweregini şular eýeleýär häzir. Ondan soň baş bir, bir tarapa anod, ýagny minus tarapy, soň elektrolaýt ikisini araşdyrýan, ikisini arasynda durýan bir likwidde, soň sag tarapda-da pozitiw tarap hem katod bolýar. Ondan soň şu lisium bir discharge edende, ýagny ulananda, ýagny anoddan katoda gidýär, soň zarýad berende-de yzyna gidýär, şeýleräk işleýär. Soň batareýlerden her hili propertiler gerek-de bize, meselem, Meselem, elektrik maşynlar üçin batareýiň bahasy, ýagny şoňa üns bermeli bolsaň, enerji densitesine üns bermeli, ýagny şul göwrümdäki batareýde näçe energiýa saklap bilýäs, güýjüne üns bermeli, sebäbi nähili tiz zarýad etýäň esasan. Meselem, köp kişi ýagny zarýad, ýagny batareýa gutarsa, ýagny ýolda durup bir sagatlap garaşmak islemez de zarýad dolince. Soň cycle life, ýagny näçe näçe wagtlap ulanyp bilýän şu batareýi. Stability safety ýagny howpsuzlygy zat, soňam birem materiallar ýagny materiallar ulanyljak materiallar köpmi, barmy, nide bar. Soň meselem electronics meselem telefonlary düşünip ýazdymda bulary. Aslynda bahasy kän hökmanda meselem telefonlara seredende. Sebäbi ýagny kiçijik batareýa ulanylýar dört-bäş dollara ýasalýar ondan soň kyrk dollar on esse gymmat material bolsadam ýagny kän problema däl-de ýagny alty ýüz-ýedi ýüz dollarlyk telefonlarda. Soň ýöne Energy Dance hökman sebäbi ýaly soňky döwür esasanam kiçi inçe telefonlara üns berip başlanyldy. Soň Power'ik onça hökman däl meselem. Soň ýagny kän onça zat däl-de maşynlaňky ýaly meselem. Soň Cycle Life-am gaty bir zat däl meselem maşynlarda näme bir maşyn alsaň bir on ýyl on bäş ýyl ulanylar. Ýagny sen ulanmasaňam başga biri ulanýar. Ýöne köplenç telefonlar iki üç ýyl soň ýagny çalşylyp goýberilýär, şoň üçin onça hökmanda gerekli ýöne onça hökmanda. Safety gerek, material kän gyzyklandyranok, sebäbi köp materiallaryň. Grid storage-da meselem bir şäheriň energiýasyny meselem saklamak üçin ulanylanda baha gaty iň esasy zat. Energiýa density hökmanda sebäbi bir bir burçda goýsaň, boş ýerde goýsaň durýar-da, power-yň gaty bir hökmanda, ýöne cycle life gaty gerek meselem bärde. kyrk-elli ýyl işlejek batareýler gerek-de, uly batareýler. Soň safety materials, olam hökman. Soň bir topar batareý görnüşleri bar, meselem, lisium, lisium-aýon batareýler, soň sodium-aýon batareýler. Munuň esasy arzanlygy sebäp bilen, ýagny üns berýärler. Ondan soň ýagny pratikde edilip biljek zat ýöne litium ion esas iň köp ýagny ylmy iş edilen iň köp ulanylan batareýa. Soň multivalent batteries diýip başga magnezium, kalsium, alýuminiumlar bar ýöne ýagny praktikada ýagny hiç edilip görülmedikde ýagny laboratoriýada dam etmek kyn. Soň kän geljekki bäş-on ýyl içinde bolar öýdemok beýle batareýa. Şoň üçin men esasy ýagny litium based batteries, ýagny litium batareýler hakynda gürlejek. Meselem, şu ýerde bir topar materiallar bar-da, ýagny hemmesi-de ýöne bir topary. Soň bir batareýde, ýagny anod bolýar, ýagny minus tarapy elektrolyt, ýagny separator arasyna girýär, katod plýus tarapy. Soň bärde batareýiň energiýasyny näme belgileýär-de, onda näme gerek? Birinjiden-ä näçe litium ýa-da näçe çarj saklaýar, meselem, şul x-aksisi öne gerekli. Ikinjidenem, ýagny potensial, ýagny wolta, woltaž tapawudy iki anod bilen katod arasynda. Ine şu potensial, ýagny y-aksis. Soň, meselem, anodda, meselem, grafait ulansaň, ýagny nol, nol wolta ýakyn. Soň katodda-da, meselem, şu ýerdäki bir material ulansaň, ýagny woltaž tapawudy, batareýiň woltažy dört bir zat bolýar. Soň ýan ýan bäräň kapasiti ýene senin silikonlansan has gowy ýöne oňa bir topar problemalar bar. Häzir iň esasy grafait ulanylýar, ýagny anodda, katodda da kobalt oksaid ýa-da şonuň ýaly materiallar ulanylýar. Soň aslynda silikon meselem lisium ýa müň dokuz ýüz segsenlerde ulanyljak boldy, ýöne aýndy ýanyp ýa ýanyp od alyp zat edip gaty problemalydy. lisium reaktiw bolansoň, ýagny lisium metal şoň üçin goýuldy. Indi täze ýitden üstünde işlenilýär, ýöne entäk ulanmanok. Silikonyň problemasy, meselem, zarýad zarýad bereňde, ýagny üç esse göwrüm ulanýar, ulalýar, üç esse çişýär. Zarýad ulanan wagtyňda üç esse kiçelýär, ýagny gaty hiç stable däl-de, ýagny şoň üçin praktikada ulanylanok bulam. Ýöne üstünde işlenilýär, nädip şoň üstesinden gelip bilersiň. Häzir, meselem, Tesla ulanýany şu ýerlerde bir ýerde, ýagny e, nikel, ýagny manganiz, kobalt, alýuminium, ýagny edil bärde ýok, ýöne şu ýerlere gelýär. Soň NMC iň köp ulanylýan batareýler, köp elektrik maşyn çykarýan batareý, ýagny elektrik maşyn çykarýan firmalar şu batareýli görnüşini ulanýar. Nissan Leaf meselem litium manganiz oksaid ulanylýar. Meselem Tesla Hytaýdaky firmalarynda LFP litium iron phosphate ulanjak bolýar. Şony ýa her geljek, ýa şu ýerden özüňe görä seçdirber meni. Ýöne bularyň hemmesi bärde däde ýa gaty materiallar. Meňem e, esas üstünde işlänim lisium oksigen batareýler şeýle. Ýani gaty köp kapasiti bardy, meselem şu ýer şu şu ýerdekilerden paşdy görün. Ýani näçe diýseň 6-7 esse köp energiýa berýär. Ondan soň ýan bärde hemme propertiler de ýagny şu ýerden isläň diňe şu ikisine görä seç bermeli däl de bir topar zatlar pikirlenmesi bahasy stability ondan soň näçe cycle edip bilýär ondan soň energy efficient şon ýara soň litium oksigen batareýler barada gysgaça aýtsak ýan anodda litium metal bolýar separator bolýar soňam katodda da bir poros ýani karbon bolýar Soň oksigen meselem howadan gelýär, lisiumam anod tarapdan gelýär, reaksiýa girýär-de, ýagny lisium peroksid öndürýär. Ýagny şeýdip hem energiýany saklap bilýäň. Soň zarýad bereňde-de şu lisium peroksidler ýagny dekompoz bolup lisiuma yzyna anoda gitýär, oksigenem howa gitýär. Dem alýan batareýa ýalyrak zat-da. Bu köneräk, bu grafik köneräk, ýöne meselem şu ýerde deňeşdirende meselem görýänsiňiz lisium aýonynyň epesli esse köp energiýa saklaýan gowy taraplary ne high capacity köp energiýa saklap bilýär arzan ýani ok üçin aga gowadan alýar karbon hem ýerde bar lisiýum arzanrak ýani materiallar köp ýöne problemasy rate capability ýani tiz zarýad berjek bolsaň ýa-da tiz high power bir zat ulanjak bolsaň gaty az capacity edip bilýär Cycle Life-y gataz, meselem, käbir batareýleri müň gezek ýa-da iki müň gezek zarýad berip ulanyp, zarýad berip ulanyp bilýäň, ýöne bularda, ýagny elläýi ýüze ýetip bilseň, begenip aýlanyp ýörmeli, ýagny gaty kyn, Cycle Life az. Energy Efficiency az, meselem, ýagny zarýad bereňde has köp energiýa ulanyp, energiýa içine goýup ulanaňda azyrak energiýa alýaň, birem

eksperimentasiýa gat az etýän. Soň şu ýerde bir eden bir işimiz bar, şeýle bir material berseň, soňa ýani tomografiýa suratyny alsaň ýa-da kompýuterde şun ýana şun ýan strukturymyz bolsa batareýde nähili energiýa berer diýip sorasaň, şony predikt eder ýaly bir ýani programma ýasadykda. Soň meselem şul bul öňki literaturada şony etjek bolýan programmalar Bul biziň gelişdiren programmamyz we literaturadaky ýagny eksperiment edilen ýagny eksperimental testler şeýle. Soň meselem öňki şu ýagny şu wagta çen ulanylýan ýagny kontinuum modeller hiç şul eksperimental trendleri ýagny eksperimental rezultatlary hiç reproduce edip bilenokdy. Soňam köp kişem ýagny şeýle şeýle üýtgeşik meselem birine görä por size-ne görä artýar kapasiti beýlekisinde azalýar. Aý, üýtgeşik materiallar, üýtgeşik zat bolýadyr diýip, hiç kim belli bir açyklamasy ýokdy. Ýöne biz şu modelimiz bilen şony açykladyk, meselem. Soň başga bir eden işimiz litium oxygen-iň rate capability-sini artdyrmak. Birem kapasitesini hem birazjyk artdyrmak. Rate capability näme diýmek dogrudan? Meselem, bir batareýa, diýeli, meselem, 10 sagatda zarýad berjek bolsam, meselem, ýagny bäş milliamperawar zarýad ýagny alýan bolsa, ýagny on sagatlap ýuwaşlyk bilen disçarj etjek, etjek bolsam, ulanjak bolsam. Ýöne şony, ýagny meselem, bir sagatda disçarj etjek, etjek bolsam, ýagny bar energiýany bir sagat içinde çykaryp aljak bolsam, ýagny aý nide, ýagny nerdeýse nide bolsa, meselem, ýagny gaty, ýagny nola ýakynda, meselem, bärde dört, bärde nola ýakyn, ýagny sen high power bir zatda ulanmak gaty kyn bolýar meselem maşyna goýsaň şuny tiz sürjek bolsaň ýani gaty az energiýa berýär ýani derrew çöküp galýar ýöne biz şu ýerde eden zadymyz nähili şu ýere bir ýani magnetik nanopartiklary ýerleşdirip katoda şony ýani edip Meselem, Our New Cell, ýagny biziň eden işimiz bu, bulam referens, ýagny standart bir sel. Şeýle görseňiz, meselem, discharge current-yny ýedi esse azaltsaňam, meselem, şundan ep-esli kapasiti, ýagny normaldan, aý, ýagny ep-esli esse köpräk en, köp energiýa alyp bilýäs-de, ýagny şuny, ýagny power az bolan soň, meselem, şuny tiz zarýad berip, tiz zarýaddan aýryp, ýagny şony, ýagny şekilde ulanylyp biljek şekile getirdik. Soň başga bir eden işlerimiň biri aslynda bul ýöne özüm üçin edipdim soňundan makala ýazan bolduk. Ýani gaty köp makala çap edilýärdi her ýyl her wagt. Şoňa görä-de zat bolýar nähili. Soň hemmesini okap ýetişmek kyn. Şoň üçin men özüm programma ýazan bolupdym şeýle bir Pythonda ýani käbir zatlar teknikler ulanyp, meselem, bir makalany internetden alýar, ýagny näme, ýagny şu Lisi Mokçin baradamy ýa dämi, näme barada, ýagny main focus, ýagny makalanyň esasy ylmy etýän barlagy näme, soň näme materiallar ulanypdyr, nähili kapasitesi bar. Soň şu programam şeýle, ýagny bir topar analiz berýär. Soň başda diýişim ýaly özüm üçin edipdim, ýöne işimi aňsatlaşdyrdym diýip, soňundan, aý, makala ýazyldy-a diýdi, professorlar ony ýazdyk. Soňundan meselem geçenlerde, ýagny Faraday Institute diýip Angliýaň uly bir battery research network bar-da, şondan biri maňa ýazyp, eý şu programmaňyzy meselem bütin battereýlere barada ýazylýan makalalarda, ýagny data mining üçin ulanyp bilersiňiz atyn diýip şony ýazjak. Zat boldy, oň bilen hem biraz işleşip başladym. Şony ýagny database ýagny nähili materiallar bolýar şu barada. iş ediljek bolýada. Soň bul täzeräk zat meselem muman köp ýani meselem şul test ýani bul meň işimde edildi. Ondan soň e, meselem bir topar batareýleri ýani satyn alsaň bir bazara gidip ýa Amazondan hemmesini discharge etseň ýani bir näçe gezek cycle etseň de ulanyp zaryat berip ulanyp zaryat berip Hersi üýtgeşik şekilde tiz çöp galýar. Käbir, ýagny ýüz gezekden soň, ýagny çöp galýar, batareýa käbir müň gezege çenli gitýär. Şuny, ýagny predikt etmek gaty gerekli zat. Meselem, maşyn firmalary bir batareýa goýsa, köplenç sekiz ýyl garantiýa berýärler. Meselem, sekiz ýyllap şu batareýa işleýär, bolmasa yzyna getir biz täzesini berýäs. Ýöne eger şuny bilmeseler, diýeli meselem, togsan prosent batareýa ýedi ýylda çöp galjak bolsa, hemme batareý yzyna gelýär diýmek-de kaçdy. Şoň üçin hem ýagny firma gaty zyýan çekýär. Şoň üçin firmalar şeýle ýagny prediktiw, prediktiw modeling zat edip ýagny bir batareý çykarsalar şu näçe ýyla gider dogry dämi şony biljek bolýarlar. Sebäbi sekiz ýyllap test etmek üçin wagtlary ýokda. Şoň üçin meselem ýagny şu ýerde gaty ýagny simulation ýagny fizikal modeling ýa-da machine learning gaty köp ulanylyp başlandy. Soň bizem meselem täzeräk başlan iş Jaguar Angliýadaky bir firma bilen bile zat edip şol şol şu barada biraz iş edip başladyk. Ýani şu näçe ýyl batareýaň lifetime näçe bolýar. Başga bir täzeräk indi bu täzeden indi başlamaly. Ýani Faraday instituty Angliýaň batareý research network

Soň, belki bul gyzyklanýandyr sizi meselem elektrik maşynlaryň sanlarynam goýaýyn diýdimde ýan meselem ýylda ýan satylýan elektrik maşynlar meselem ýurtlara görä zatlara görä gaty tiz artyp barýar birem ýany ýükleşik firmalara meselem tesla iň köp satýar ýöne bir topar başga firmalaram bar elektrik maşyn satýan şeýleräk ýany esasanam häzirler hytaýda gaty köp elektrik maşyn satylýar Sen mesem köp ýurtlar zat etýär, insentiv berýär diýýän kömek mesem Hytaýda 7000 dollar elektrik maşyn alsaň, ýani diýýälim 27000 dollar bolsa, 7000 dollaryň hökümet tölýär, 20000 dollar tölýär. Ýa-da Amerikada-da şoň ýarak ýöne biraz sähel üýtgeşikräk 7 ýarym müň ýöne tax break hökmünde geçýär-de. Soň Angliýada-da şoň ýaly, Ýewropada-da şoň ýaly zatlar bar. Umuman gaty köp üns berilýär. Diňläniňiz üçin sag boluň. Ýa-da soralyňyzy alyp salyp bileris. Köp sag bol Amangeldi. Ýa-da doktor Töräýew. Soralyňyz bolsa, eger Zoom-da gatnaşýan bolsaňyz, aşaga Zoom-dan Q&A diýip buton bolmaly. Şo taýdan sorap bilersiňiz. Eger YouTube-dan gatnaşýan bolsaňyz, çat kysymyna ýazsaňyz, ony Zoom-a geçireris. Indi ýanky Quad Tesla diýdiň, başga kompaniýalar bar. Indi Amerikada başga-da bardyr, men Amerikadakylardan bilýän, e, şular researchlaryny özleri edýärlermi ýa uniwersitetler bilen işleşýärlermi? Meselem, Tesla, Tesla tapan batareýini Indi edil konsumerler üçin rewolýusiýa ýadak görünýärde, akademiýadakylar üçin belki däldir, ýöne şol nädip tapdy, özi research edip tapdymy ýa biri bilen kollaborate etdimi nähili? Ýok, meselem, ýagny köplenç ýalňyş düşünilýän zat-da, meselem, Tesla diýýäňizde, meselem, ýagny aslynda, meselem, Tesla-nyň batareýlerini Panasonic çykarýar, meselem, Nevadadaky gigafaktory, ýagny prikolyma, meselem, Panasonic ýaponlaryň, ýagny batareý, ýagny manufacturing adamlary bar, Tesla-nyň inženerlerine, Hä, boldy şul, indi al, uny gar diýýärler, olar garýar, bolýar, batareýa çykýar diýip, şeýle öz ar, ýagny batareý kommunitede biraz prikollar bar-da. Ýagny aslynda Tesla, ýagny batareýde, ýagny fundamental research kän edenok. Ýöne meselem, taýýar meselem häzir, ýagny NMC ýa-da NCA zatlar, ýagny äý paşdi otuz, kyrk ýyl bäri bilinýän zatlar-da, şol bilinýän zatlary alýar-da, Engineering optimization et ýa meselem heat management ýa temperatura gyzsa nähili bolýa nähili zarýad et bilýas ýaly şoň üçin şon ýany köp zatlar et ýa-da ýa-da meselem life time prediction meselem şu batareý näçe ýyla gider diýip meselem kanadada jeff dan diýip biri bilen kollaborate etýärdi. Ýani ol pensiýa çykyp gitdi geçen ýyllarda ýöne şonuň ýany ýani aslynda Tesla batareýlerde köp fundamental research edenokda köp injener injenerçilik optimization etýärdi ýöne başga firmalar etýän meselem Renault bar ýani fransuz firma Renault diýäsde ondan soň o fundamental research-a gaty köp pul ýatyrýar ýa-da Toyota bar ondan soň ýa-da şon ýany ýany mesem aý Jaguar a kände ýöne şon ýanyrak käbir firmalar etýäde. Ýani ýöne köpüsi taýýar zady alyp şony optimize edip şony ulanmak isleýärlerde. Ýani gysgaça aýtsak. Düşnükli. Häzir indi bir süri firma çykyp gelýär Amerikada Lucid diýämi, Rivian diýämi, Nikola diýämi. Ýani olaň olaryň onda bar bolan research ýöne özlerine görä optimize edip maşyn halyna getirýärler. Howwa, ýani beýle, ýani umuman aýtsam belki ýalňyş boý ýöne köpüsi şeýleräk ýani käbiri arasynda özi research etýänem bar. Ýöne ýani ýani howwa bir edil prosent bermeli bolsa bir segsen bäş togsan prosenti taýýar zat alyp optimize edip şony ulanýada. Düşnükli. Tesla supercharge nähili edýär diýip soraýarlar anonymous attendi. Howwa Tesla super Charge aslynda zat etýär ýagny meselem batareýlere ýagny nähili köp amper ýagny nähili köp charge berseň şonça ýagny tiz zarýad alýarda masalan meselem şu ýerde häzir bir grafik görkezeýin. Gaýtjak da bolýar. Bunu şu ýerden gidäýin. Meselem Şu ýerde-de meselem, ýagny batareýler, meselem, ýuwaşlyk bilen zarýad berseň, diýeli, meselem, ýüz elli milliamper-awr diýen zarýad berýär bolsa, meselem, sileň manysy, meselem, bir si diýmek, bir sagatda çarj etýäň diýmek, bäş si diýmek, bir sagat bölmek bäşde, ýagny 12 minut bolýar, 12 minutda çarç berýän diýme. Şeýle super çarç hemme batareýa edip bilýär, ýöne super çarjdan da az kapasiti bolýar. Şoň üçin Tesla köplenç uly batareý goýýar, gereginden artykmaç. Soň super çarj etýär, ýagny el elektronlar iç, ýagny batareýiň içine sürýär. Ýagny ýagny ýa 50% dolsa da köp ýere ýeter ýalyda, şoň üçin Tesla-nyň esasy trigi zat diýen esasy hilesi diýil. Hileden de bilinýän zat ýöne umuman uly batareý goýýardy köp firmalara seredende. Sebäbi bahasyndan kän çekinenok. Şonýanrak. Başga bir sorag sorapdyr Batyr Berdiýew. Merkezi Aziýada elektrikli elektrikli ulag bazaryna näme aýdyp bilersiňiz diýýär. Orta Aziýadaky bazar barada. Ay dogrymy aýtsam, hiç maglumat ýok. Ýok, ýok aýdýan kan elektrik maşyn. Owa. Düşün. Men bilşim, ay aslynda ýani Gazagystanda zatda Tesla bar diýip eşitdim bir iki ýerlerde ýöne. Ýani gaty kän däldi. Owa. Ýöne söz ýok ýöne bar diýip eşitdim. Dany maşyn bar. Bar diýip, ýani maşyn alan bar diýip eşitdim ýöne ýani edil, ýani research-a, ýani iň azyndan men dogrymy aýtsam makala deň gelmedim-de ýani. Şu batareýler elektrik maşyn üstüne, ýagny Merkezi Aziýada makala ýazylanda. Indi bu elektrik maşynlarynyň hasam batareýa ýasamak üçin tebigata berilýän zyýanlary käwagt nygtaýarlar-da, meselem, näbileýin, şu uly maşynlarça zyýan berýär, olam uly maşyn ýanym indi sedanlarça zyýan berýär, näçe alty motorly maşynlarça. Şu batareý, hany siziň hem maksadyňyz tebigata kömek etsin diýip batareý research edýäňizda we elektrikli maşynlaryň hem esasy maksady şo-da ýa-da satanlaryny hany tebigata has peýdaly o tema nähili bolýar, hany batareý ýasamak üçin ulanylýan maddalaryň çykarylyşy, zady tebigata uly zyýan berilýär diýen. Owa, ýagny aslynda dogry aýtýaňyz, ýagny meselem umuman biziň ýagny maksat näme şul tebigata biraz da bolsa goşant goşant bolsun, biraz az karbon dioksid çykaraly da. Soň batareý öndürmek üçin zat çykýar meselem azyrak ýagny karbon dioksid köpräk çykýar beýlekilere seredende. Ýöne meselem sürüp başlaňsoň, ýa meselem maşynyň içine goýlan ben, ýagny engine bile, ýagny benzin bile işleýän maşyn, oň efficiency-ne meselem elektrikliler gaty on gaty arassa köp efficiency berýärde. Şoň üçin ýagny meselem bir maşyn näçe köp sürdüňçe şonça zat bolýardy. Meselem şu grafigi görkezsem bolup biler meselem.

e, karbon dioksid çykýar, ýagny howany hapalamak üçin. Ýöne sürüp ýören wagtyň gaty az çykýar beýlekilere seredende. Ýagny sürüp ýören wagtyň aslynda çykanok, ýöne tok çykarmak üçin hem ben, ýagny gazdan, kömürden tok çykarylan üçin, ýagny şu tokdan gelýän zatda şuny ýanyrak. Ýene ýagny umuman alsaň bir elektrik maşyn näçe köp ýyl sürseň, şonça ýagny nebit bilen işleýän maşyndan az ýagny çykdaýjyt bolýardy. Ýagny mesela bir elektrik maşyny alyp bir ýyl sürip atyp göberseň onda zyýanly ýöne mesela 5 ýyl 6 ýyl zat sürüp başlasaň onda nebit bilen işleýän maşyndan gat az karbon dioksid çykarmaga başlaýar.

Hany elektrik maşyna şübheli garaýanlar şu ýigrimi bir kilogram üçin degýämi şonça puluňa hany zadyna baha tapawudyna diýiplerem sebäbi ýigrimi bir kilogram gatar az eken aňyrky sag tarapdaky grafikaňa görä. Hawa bu ýan meselem ýan aslynda bul ýan şuň edil näçe ýyl ýan şuň ýan zat hasaplananda köplenç şu maşyn näçe ýyl ulanyldy diýip şony zat etmelidi meselem näçe ýol geçdi ýani iň esas näçe ýol geçdi Soň meň pikirim bärde meselem ýany maşynyň şunça ýan mesel 3 ýyl ulanylýar diýýä. Meselem e, diýeli 50 müň kilometr ýol geçýär diýýä. Ýöne aslynda ýan praktikada bilýär sadr o 90 90 näçelerden satylýan maşynlaram alyp bolýar-da.

Kerwen Çoganow soraýar, Litium we grafit, grafit, maddalary batareýlerde köp ulanýan ekeni. Bularyň bazar bahasy geljekde gymmatlarmy, nebit-gaz ýaly? Howwa, howwa. Ýagny meň pikirim gymmatlar. Ýagny grafiti bilmedim sä, ony laboratoriýada çykaryp bolýar-da, ýagny karbon köp doly däl, meselem, kömürem karbon diýip, ondan soň Grafait hem azjyk gymmatlap biler, ýöne esasan hem lisiýa, ýagny gymmatlap, gymmatlar diýip pikir edilýär-de. Sebäbi, ýagny, meselem, sodium aýon, ýagny başga lisiumdan başga batareý iş, üstünde işleýänleriň esasy, ýagny argumenti, esasy aýtýan zady, ýagny lisium az, gymmat lar, ýagny bahasy hem ozal hem gymmat, şonuň üçin başga, meselem, sodium ýaly materiallar üstünde işlär diýilýär-de. Gylyçmuhammet Joraýew soraýar, Ylmy barlaglaryňyzy haçan iş ýüzüne ornaşdyryp bolar? Edýän işiňiz ýa diňe teoriýamy diýip soraýar. Iş ýüzüne, meselem, käbir zatlar, meselem, şu ýagny lifetime prediction diýdimi? Ýa meselem Jaguar bilen ýa-da şuny ýaly bir zatlar bilen etýän işler. Olar meselem ýagny iki ýyl içinde zatda ýagny firma tarapyndan ulanyp başla. Ýöne meselem esasanam leasing mortgage-nyň üstünde eden işlem, ýagny aý alty-ýedi ýyl size ulanylmaz diýip pikir etýände sebäbi ýagny biz bir iki problemini çözýäs, ýöne bäş sany problem bar diýildi dogrudanam. Ýagny başga birem gelip başga bir problemini çözmese, ýagny batareý ulanmak kyn ýagny öz bolmasy kyn şon ýalyrak. Soň ýan iň ýan bir ýan köp lens aýdylýanda laboratoriýada edilýän research ýany 7 ýyl soň praktika geçýär diýilýärdi. Ýani şu töweregi san. Ýani mesen käbirler bar, lisium iron fosfat iki ýani ýani bir makala çykdy, şuny ýani bataraýa bar diýip, 2 ýyl soň hemme kişi ulanyp başlady ýani. Yani hemme kişi deyip köp kişi ulanyp başlady. Yani şeyle käbir outliers var. Yöne köplenç 6-7 yıl soňundan praktika geçedi. Yani şu atki edilen şu atki maşinlarda yani bärde miller diyilen son aňry ise 500 mile çenli berýärler da. Ya 400 450 mil men bilşime göre. Ol indi täze Cybertrucklarda bäş ýüz zada çykarjaklar bolýar indi, has köp batareýa goýup. Şu wagtky siziň edýän researchiňizde nemede bolsa ýedi ýüz elli, sekiz ýüz daýyn bolaýýar öýdýän. Alty ýüz kilometr zat bolýar-da, alty ýüz, alty ýüz elli kilometr. Siziň edýän şu wagtky researchiňizde eger batareýa industriýada öndürilse, näçeräk artykmaçlyk dörär şo şu wagtky batareýlerden? ýa-da tygşytlykly bok ýol. Ow, meselem, aslynda şu litium oksidi ulanylsa, ýagny, ýagny teorda zat bolýar, meselem, alty-ýedi esse köp. Soň ýolam alty-ýedi esse köpelmeli, ýöne praktikada, meselem, batareý diňe ol, ýagny anod, katod, ýagny ol asyl materiallar däl-de, onuň daşyny gaplaýan bir zat bolmaly, ol bolmaly, bu bolmaly, şeýdip azalýar, ýöne bir iki-üç esse köpeldermikä diýip pikir etýän, oba.

Batareýlaryň yssy we sowuk howalarda energiýany saklama ukyby deňmi? diýip soraýar Hemra Annamuhammedowa. Ýok, ýok, deň-dä, deň-dä. Ýagny aslynda gaty bir üýtgäbem duranok. Meselem, bir sowuk howa bolsa, Meselem, on bäş prosentlap energiýa azalýardy, sebäbi ýagny rezistans köpelýär, o köpelýär, bu köpelýär, şonuň ýaly zatlar bolýar. Ýagny internal rezistans. Şonuň üçin meselem, on bäş prosent meselem diýeli ýüz ýüz kilometr gidip bilýär bolsaň normalny howada, soň sowukga gitýäň weli meselem segsen bäş kilometr zat gitýäň. Aslynda sähel gyzgynda ulansaň, aslynda batareýa üçin peýdaly. Sebäbi reaksiýa kinetikany artdyrýar-da, ýöne gaty gyzgyna geçseň, ýagny meselem altmyş gradusdan köpe geçseň, ol zyýanly, ýöne ýagny bir kyrk, kyrk bäş, ýagny kän zyýany ýok. Ýagny aslynda sähel şu kyrk töweregi bolmasy gowam bolup bilerdi. Ha, düşnükli. Kyrk, kyrk bäş, onda gaty jokra massada azalýar-da performans, şeýlemi? Hawa, hawa, gat, hawa. Düşnükli. Solar energiýany saklaýan Powerwall ile Elon Musk Product barada pikiriň nähili, alternatiwy barmy? diýip soraýar. Bilemok, pikiriň barmy o barada? Ýa, ýa pikiriň, ýa aslynda Aslaň şol maşyn dolanýan batareýlerle meňzeşräk edip şolary goýýarlardy. Ýagny aslynda gat gaty gowy zat gat ýagny meň pikirim. Ýöne bahasy azajyk gymmatrak ýagny şo ýeke bir problemasy şolda. Şoň üçin meselem häzir zink zinker meselem üstünde işläp başlajak bolýarmyz. Esasy şony ýagny power wall ýagny öýde goýuljak zatlar üçin üstünde işleýäsde. Sebäbi ýagny o ýerde eýýäm lisium batareýlerim bar. Ýagny biraz gymmat bolýarda ýagny ýagny meselem Amerikada ýa bir baýrak kişi alyp biler ýöne ýagny köp kişä el ýeterli bolman bilýär. Düşnükli. Elektrik maşynyň batareýiniň ömri dynandan soň täzeden işläp bolýarmy, resaýkl edip bolýarmy? Enwaryň üçin zyýansyz bolar ýaly. Hawa, hawa. Ýagny meselem häzir kobalt aslynda meselem köp kobalt Kongodan çykýar. Oňam bir topar problemalary bar ýagny ýagny slaver ýagny bir zatlar çaýd labor ulanylýar diýilýär ýagny kän almak islänoklar ýöne diňe şu ýagny esas şu ýerden çykarsaň nälaç alýarlarda şoň üçin häzir meselem kobaldyň ýagny ýüz prosentine ýakynyny resaýkl etýärler ondan soň ýagny meselem galan zatlaram ýagny resaýkling üstünde aslynda gaty köp işlenýär, ýagny intäk edilýs, ýagny resaýkl etýän ýeri kän ýok, ýöne meselem nikkeldir, manganezdir şeýle metallaryň köpüsini resaýkl edip bilýärler. Research-yňyz üçin size kompaniýalar ýüz tutýarmy ýa ýöne öz başyňyz meýletin edýäňizmi diýip soraýarlar. Yok köplenç yani öz yani meselem kampanyalar yani bizimki näkili işleýär yani research meselem bir funding bolýar dogrudan meselem hökümet aýtýar şunça funding meselem şu lugurdan soň sen bir dokument taýýarlap ýa meselem 10-15 sahypalyk ýa-da proposal research proposal ýazýar meselem men şuny ýan zatlar etjek şuny ýan zatlara peýdasy bar şeýle şeýle soň tabşyrýaň ondan soň şondan hem pul gelýär meselem häzir häzirki ýa men Häzir ketýän işime funding berýän, meselem, Angliýa, ýani Engineering Physical Science Research Council-yndan gelýär. Ýani meselem, 1,8 million pound töwerek zat berlen, ýöne diňe maňa däl-de, ýani umuman bir dört-bäş adama şon ýanyrak bolup berlen. Ondan soň şony ýani özüň ýazyp, özüň tabşyrýaň. Soň kä wagt, ýani ol birazjyk az bolýar, ýani firmalar saňa gelip zat edip bilýär, şeýle-şeýle zat gerek edip bilýärmi? Ýa-da firmalar ýani kol, ýani open college ya da şeýle bir zat üstünde research etjek biri gerek şunça funding berýäs kim tabşyrýar ondan soň hemme kişi tabşyrýar soň şolardan birini ikisini üçüsini özleri seçýär şeýleräk bolýar köplenç Türkmenistanda batareýa öndürmek üçin çig mal barmy diýip soraýan bilmedim-de bilmedim-de dogrymy aýtsam owalkän okay Bizde kan zat yok öýdýän yani mining zat köyten da töwerende zat mining zat bol zat diýýärler ýöne bilemok näme çykýar ýerden anyk. Düşnükli. Bir hidrojen, vodorod, vodorod bolýarmy? Yok. Hidrojen şoda. Aa. Hidrojen bilen işleýän batareýleriň geljegi barada pikiriňiz nähili? ýanyjy bolandygy sebäpli store etmek kynrak diýip bilýärdim. Men hidroženli batareý bar diýibä işlemek, ýöne hidroženli işleýän maşyn bar diýibä bilýän. Hawa, ýan zat bula garyşan bolup bilemesem, fuel cell-ler bar-da, ýagny aslynda o batareýdä-de ýan energiýa çykarýan zat. Meselem, hidrožen bilen oksijeni garyşdyrýaň, reaksiýa girýär, suw çykarýar. şu reaksiýa girende de energiýa çykarýar. Meselem, fuel celler aslynda Toyota, Ýaponiýa gaty köp zat etýär. Ýani aslynda batareýlerim, fuel cellerim diýip birazjyk zat hem bar. Köplenç ýeňil maşynlara birazjyk kynrak bolýar. Sen uly göwrümde meselem hidrogen saklaýan, oksigen saklaýan bir tank, ýani tank diýmeli bir boçka zat, şonuň ýaly zatlar gerek. Ýani aslynda gowy, gowy zat, ýöne ýani ýeňil maşynlar üçin birazjyk kynrak bolýar-da.

Hawa, wa, ýan zatlar wa, ýani el geçende YouTube wideo görüp gördüm Tesla propertiler diýip, on ýani maşynyň on ýaklar diýipdi. Ondan soň ýani umuman o ýani gyzdyrmak, ýani gerek gerekli, ýani gerekli diýip zat bolýar. Bir hekaýa we näçe ýyl öň

Ondan soň ýani Airbus ýani gonmaly bolýardy ýani şonuň ýaly zatlar bar ýani meselem şoň üçin ýani sowuk wagty tiz zarýad dan ýani high power bir zat ulanjak bolsaň meselem sowukda maşynyň birden tiz surup başlajak bolsaň ýani köp tog geçirmeli bolýaň rezistansyň köp şoň üçin tiz gyzýarda içindäki esasan hem şol liquid zatlar, organik liquidler, ýagny ýanyp ýa tüsseläp başlaýardy. Şonuň üçin köplenç çala gyzdyrýarlar. Tesla maşyny batareýaly maşyn nädip gyzdyrýaň? Start etýäňmi? Batareýiň özi bilen howa az azajyk tok alýarlar batareýden ýagny asdajyk tok alsaň kän zyýany ýok sowukda. Şoň üçin batareýiň öz öz güýjüni ulanyp, özüni gyzdyrýarlar daljykda. Düşnükli. Ow. 2050-nji ýyldan soňra uglewodorod serişdeleriniň gutarjagy barada aýdylýar. Siziň we meňzeş ylmy barlaglar şu döwre çenli tamamlanyp, täze şertler emele gelermi? diýip soraýar. Uglewodorod şertleri. Serişdeleri, resources. Uglewodorod diýdigi näme bolýar men düşünmedim. Men hem şony şu wagt terjime etjek bolup otyryn. Himiýa sapak alanyma köp wagt boldy. Himiýany hem iňlis dilinde öwrenem soň uglewodorod nämedigini bilmän otyryn. Hakyky. Bir bolsa ýazaýsyn uglewodorod nämeka. Fossil fuels mi kaýa nebit gaz zat. Bilmedim. Borla. Neme? Ay bor geçä ýylla ýowa. Geçä ýylla o bir neme gelse soraýarsa. Carbohydrates diýä. He. Howa ýagny ýagny aý gutarjak gutarjak diýýärler meselem otluda bir fizika mugallymymyz bardy. Şeýle sapak okadyp otyr ýagny fuel shell'ler ýagny şu nebit gaz meselem 50 ýyl soň 70 ýyl soň gutarýar zat şon ýagny bir zatlar diýdi ýüzünden Menem siziň ýeriňizde oturan wagtym maňa-da şeýle diýipdiler diýipdi. Ýagny diýjek bolşum köp kişi diýýär, ýöne gutarmazmyka diýýän. Sebäbi tehnologiýa ösmegi bilen has çuňdan alyp bilýärler, eýdip bilýärler. Meselem, täze çykan zat şeýle gäs dogrudan öň alyp bilenoklar, ýöne täze tehnologiýa bilen alýarlar. Ýöne başga tarapdan seretseňem, ýagny daş döwründen daş gutaran üçin çykmadyk diýip bir söz bar-da. ýagny nebit gaz gutarmady diýip nebit gazy ulanyp ýörmek hökmanynda eken. Ýo biram has efficience artýar da hani näçe çykanada has elektrik maşynyň çykmagy bilen az sarp edilmegi mahmal başga ýerlerde duranlar bolýar. Bir bir soraýar maşyn aljak bolýar edýän Orazmyrat Annameredow diýär Teslamy ýada Rivianmy? Rivian diýip bir Amerikada bir kompaniýa bar bilemok bilýäňmi? Aý ýok ýok. Indiki ýyl şo pikap traklaryny biram SUV-lerini çykarmalyda. Aý ýok bilmedim bilmedim ýagny. Aý Tesla ýagny garant zatdyr ýagny kyrk kişi alansoň. Beýle. Ýagny Tesla bar soň meselem Nissan-yň maşynlary normalnje ýagny edil Rivian-a bilmedim soň meselem Jaguar I-Pace diýip bir zat bar. Onuň bahasy sähel gymmatrak, ýöne ol hem gowy. Soň Hawa, şu aý bir topar bar bile. My research is sponsored by Jaguar. Hawa, ýagny men Hawa, men edilkän hawa, haýsy maşyn nähili gyzyklanyp ýörem okän. Düşnükli. Beýleki maşynlaram eger reklama etjek bolsaňyz fand ediň. Amangeldi doktor Töräýew onsoň maşynlaryňyzy bor. Hemra Annamuhammedow soraýar, ýolda galsaň diýýär, maşyndan maşyna zarýad berme mümkinçilik barmy ýa-da başga bir çeşmeden diýýär, akkumulýator ýaly. Edil maşyndan maşyna kän zat edilenok öýdýän howwa. Ýani ýolda galsaň, aý ony bilmedim ýan dogrymy aýtsam. Men ýanyn aslynda tok tokda dogrudan ýan bir batareýden beýleki batareýa tok geçirip bolýar. Ýan ýolda galsaň ýan zarýad etme zady bolup biler ýöne belki bir iki kabel zat gerek bolup bilerdi. Düşünikli. Batareýa degişli räk ýakynda Rolls-Royce Company Nuclear Energy Based Engine üstünde işläp başlapdyr. Nukleer enerjiniň ulanyşy barada nähili ösüşler bar, mümkinmi diýýär oňa ýalam. Ýani edil ulanmak. Edil maşynda ulanylar öýdemok, ýöne meselem nukleer enerji barada köp iş edilýär. Meselem Bill Geýtsiň hem zatlary bar, ýani fusion enerji esasanam ýani radioaktiw geçip galmaýan. Sebäbi köp kişi zat diýýärdi, meselem, ýagny solar-yň, ýagny solar gowy zat, ýöne meselem solar, ýagny dünýäniň bar energiýasyny solardan almak üçin, meselem, ýöne kellämden atýar, ýö, atýan ýöne paşty şo töweregi bir zatdy. Meselem, Amerikanyň bütin ýerini gaplamaly solar panel bilen dünýäniň energiýasyny ýetmesi üçin şon ýarak zat bar-da. Ýagny solar gowy, ýöne hemmesine ýet, ýetmän biler zat şon ýarak zat. Soň esasy, ýagny şu fusion, ýagny nuklear ýa-da ýagny alternatiw solution bolup biler diýip pikir edilýär-de. Ol research köp edilýär o barada-da. Indi um, is there major differences between EV energy storage versus solar energy storage diýen. ýagny zat bar ýagny esasy ýagny käbir zatlar bar meselem solardan energiýa store etjek bolsaň power can hökmanda dogrudan ýagny solar ýagny solar panel öýüňdedir ýa bir ýerde durandyr şoň üçin meselem batareýiň energy density meselem kiçilik ullugy kän gyzyklandyranokda Şoň ýan käbir zatlary ýany aýyryp bilýän şoň üçin ýa meselem arzanrak batareýa zady üns berip bilýäňde. Ýöne maşynlarda meselem energiýa densitisi ýany gaty gerekli meselem az ýere köp energiýa sygdyrmak. Birem meselem ýany power meselem maşyn ýany tiz zarýad bermek üçin tiz sürmek üçin ýany şoň ýan zatlar ýany sähel tapawutlar bar ýöne ýany asyl ýany konsept şo bir zat.

Hawa, we ýagny aslynda kän onça üýtgeşik zadam däl ol, ýagny üýtgeşik zat däl diýip meselem, ýöne ýagny keywordleri, zatlary, ýagny termleri seçýär-de, ýagny bir tekstiň içinden birem meselem sanlar, meselem näçe discharge edildi, näçe ýagny current ulanyldy, ýagny başga ugurlaradam üýtgedip bolar, ýagny ýöne birazjyk üstünde işlemeli bolýar, ýagny göni şo şo bir zady alyp ulanyp bolmaýar-da. Ýok, bu bosgalardan näme tapawudy bar seňkiň? Ýok, Google şkolalar, ýagny zatlar meň asyl etmegimiň sebäbi, ýagny Google şkolalarda, ýagny ýazýan bir topar makala çykýar dogry dälmi? Hawa. Ondan soň ýagny o ýerde ýagny meselem litium oxygen battery diýseň şo litium we oxygen sözi geçen zatlary çykaryberýär ýagny şo ýerde. Ýel meselem müň sany zat çykýar ýöne aslynda seň görmek isleýäniň ýüz sanysdyr. Ondan soň birem ýagny şu içindäki sanlar zatlar meselem ýagny data mining ýaly zat edenokdy Google şkolalarda orada hem. Ýöne bärde meselem şu material ulanmak umýaklar diýýän şeýle görkezýär. Şunça makala şunu ulanypdyr ýa-da şunça kapasitesi bar şunça makalada. Şonuň ýanyrak. Siziň şu wagtky researchiňiziň Dildara Farhatowa soraýan, Dildora. Siziň şu wagtky researchiňiziň taýmlaýny nähili? Postdoktora research üçin Belli bir gutarýan wagty barmy ýa-da goýulanmy? Ýa-da mundan soňky planlaň näme? We mundan soňky ýa-da däl many? Hawa, ýany Ýany hawa, ýany meň asyl gelenim ýany iki ýyllyk, ýany ýene bir ýyldan gutarýar. Ýöne indi görmeli-de, meselem, Yani o doğru mu aýtsam bilem ok dara yani. Soň yani bir ýyl soň näme ederin yani bir zatlar çykar zat eder. Ýöne köplenje o post doktoralda yani bir ýarym ýyl, iki ýyl, dört ýyl şon yani üýtgeýärdi. Yani bir ýyl etýänler ama ýöne menki edil menki iki ýyllyk. Ýöne meselem täze tabşyran proýektlerimiz meselem şol şolaryň zatlary bar yani dowam etjek diýsem edip bilerin ýöne bilemok indi pikirlenmeli bir ýyllap. Size özüň laboratoriýa gurup hany bir uniwersitet edip özüň laboratoriýa edip research etme e, bolýamy? Ýa bar bolan laboratoriýa edip işlenýämi umuman? Ýani oň üçin, ýani özüň laboratoriýa gurmak üçin entäk meň zadym birazjyk e, irräk bolýardy, edil meň ýagdaýym ýani. Nähili bolýar meselem PhD ýani Köplenç şeýle gitýär, diňe sen PhD-ni gutarýaň, soň ýagny 5 ýyla ýakyn töwerek sen research etýäň, ýagny postdoc, ol bul şoň ýaly. Soň 5 ýyldan soň early career researcher diýip bir funding alyp, öz laboratoriýaňy gurup başlaýaň. Ýöne meselem meňki PhD gutaranyma ýagny bir ýyl bolup sähel geçdi-de. Ýagny meňki entek ýagny öz laboratoriýam zadym ýok. Şu lurdan okamak isleýänlere ýa-da gyzyklanýanlara näme maslahat bereň? Aslynda oba ýany okasalar gowy, ýany nähili gaty gyzyk, ýany iň azyndan meň üçin-de gyzyklyja ugur. Ýany meselem, ýany bul ugruň gowy zady meselem meň ýany köp da ýany meselem himik bolsaňam, fizik bolsaňam ýa bolman kompýuterçi bolsaňam ýany köp zada peýda edip bilýär ýa-da

soň ýane Owa. Owa. Pursatyňyz bar bolsa barlap gör diýýän daha ne soň gyzyklansaňyz. Owa. Hakyky hakyky ýane ýan şon ýan bir ýan edil bir dowamly git gitjek diýmeseňem bir iki aýlyk üç aýlyk staž etseňiz ýani iň azyndan görýäňizde nähili halaýaňyz zat. Düşnükli. Şlumbergere gitmedigiňe ökünýäňmi?

Boldy. Doktor Töräýew köp sag bol beren gürrüňiň üçin. Bolýar, köp sag boluň hawa çagyranyňyz üçin hem diňleýjilerem diňläni üçin. Bolýar, täze bir açyş etseň peýdaly ýene bir habarlaşarys. Habar et. Bolar, bolar, nesip bolsa. Ýetireliň hemmä. Bol köp sag bol onda, üstünlik arzuw edýäs. Köp sag boluň. Görüşleriňde-de.